Ka bedonwa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch. A Yesu paki. Amen. Ni ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch. Mm. Bedowa kuom Kristo. Wuodog ne Yesu. Amen. Bedowa e achiel kod owadwa bedowa e achiel kod nyamera man buta mm. bedowa e achiel e tiend yadhni ka walemo mm. pile pile mm. duong' odog ne Yesu nyalo kelonwa hoch yes. ing'eyo ni samoro chien e dala kama ni wuokie iyudo ka nitiere Gwindruok gi dho Ugenya kata gwandruok. Yes. Ok untiere kod mor. Mm. Ng'ato bende osiko soki asoka. Tiyudo ka kirado gi Jakristo wadu to chunyi bedo mokue. Donge kamano? Kichopo e tie yadhni kae tipo ka gima nyo otimore cha wiyi wilgo tineno duong' mar Nyasaye. Muma wacho ni kabedowa kuom Kristo, kabedowa ka walemo ka kamano nyalo kelonwa hoch. Mm. Duong' odog ne Yesu. Amen. Ah, chieng' moro gimoro yande otimrena, nakowo min oda kamoro e chiro moro aeto anyiewo njugu moboki aherega ahinya. Koro achame Adhi e dho duka moro ayudo mama moro ka uso soda. Eh? To koro akone miya soda no achamie gi njugu ni. Koro achamo soda gi njugu to njugu njugu ka ake ake e dhoot kanyo. Pak Yesu. Amena. Ake gi ake kara mama ni chwanyore. Koro ka nadhi kanyo to nadhi karwako lep raia, nok arwako gudu mar lamo, nok arwako ang'o. Koro kochung' to omako onding'eni to kwongo oluonga ni baba. Yesu opaki. Amen. Koro ng'ama oluongi ni baba donge dwa wachoni wach mamit. Baba, ang'iye ni eh, Ang'o mitimo kani? Nawachone ni mos kae mos mos nikech ing'e ni mit mar njugu cha gi soda cha nolalo pacha koro kane ni alilo ka dong' baba to eh, ang'o mitimo akone ni mos ok ang'eyo To ka- kawachone kamano to achalo mana gima amede majira to mulo mana wiye ni "O- ok inyal tiyo gi common sense Koro kowacho na ni ok inyal tiyo gi common sense aparo ni en chan ga ach bishop. Yesu pak. Amen. Kaduogo aparo ni en ohala gi bende anyalo ga lamo ma gwedhre kata ma kethre. To paro mogik obiro na tawacho ni ana. Gima otimre ni okosore. Awacho ni awacha ni mama kiloko ka inyalo loko ne joma nigi common sense gi joma o gi joma onge go. Ayeso pa. Koro wach ni omaya kwe kabisa kabisa ma kata an kato ka winj ka an thuol awacho ko ja Kristo moro ya bedo machiegni ma winj kinyisa ni tigi common sense da chomo kure. Hallelujah. Amen. Koro amadha madha sota ni katieko ami ami siling' mia achiel to en bende oling' aling'a Koro koromo sa duoko change to duokona siling' mia ochiko gi piero ang'wen. Yesu opaki. Eh, matiende ni soda siling' piero auchiel dong'. Koro en oduokona mia ochiko gi piero adi? Koro aling' aling'a gi pesani to kadwa chung' to anyise ni mama, common sense ok oyiena mondo adhi gi pesani mang'eny. Koro kaw mia ochiko. Aduong' odog ne Yesu. Koro gini nochamo chunya to ok nanyiso min oda. Ok awacho ne ng'ato Jumapili maluwe nadhi e kanisa Lwala to kanyo ema napime wachno nikech kanyo ema nanyalo yude hoch mar chuny malit mana aneno chieng' cha. Aduong' odog ne Yesu. Ni kabedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch. Duong' odog ne Yesu. Ma emomiyo Ok en gima kawaida mondo Jakristo oyware gi Jakristo wadgi, nikech kanyo ema onego wayudie hoch. Paulo wachonwa ok bedo kuome kaka koro aketo simuni kuom gini donge ma aketo kuome yes. e, nitie bedo kuom gimoro ma en donje iye ae to irwakori kode ae to ibedo machal kode ka ae to ng'ato koro ok nyal pogo kindi kod gino nikech urwakoru ubet achiel ma Yesu wachonwa ni dagure iya to an be nadagie iu kaka wuora bende nie iya mm. aduong' odog ne Yesu ni kabedowa kuome idonjo kuom Kristo, idonjo adonja kuome, aduong' odog ne Yesu. Ma kata ka wach moro ok omori e hema maler mar Nyasaye, tiwacho ni Kristo ma an kuome, mm. ok oyiena mondo abed kod chuny malit, to nikech en ye wuon kuwe Yesu Padre. Kabedowa kuom Kristo mm. nyalo kelonwa hoch. Kata ng'o? Kata hera. Kata hera. Maduogo chuny. Maduogo chuny. Mm. A Yesu pake. Amen. Donge ing'e ni kaparo uka tawinjo ka antie gi mor kata wach moro chanda. Yes. Donge ing'e ni kiparo ja Kristo u moro mm. tiwinjo ka intiere gi tegno. Iwinjo ka intiere kod mor nikech ineno ka onge gima ularo kode. Kendo ineno kinde moko chon kane jadolo mar Nyasaye nodonjo e dalawa to kane oyudo ka nyathi moro tuo mm. to mor mar nene cha mi ochung' kendo chango chako wuotho to malaria dhiyo. Duong' odog ne Yesu. Ka bedowa kuom Kristo nyalo kelonwa hoch kata hera maduogo chuny. Opaki Yesu. Kata hera maduogo chuny. Ma ka wach moro litni ming'e kendi iwuon, tinyalo mana pimo ne Jakristo wadu, nikech kanyo ema nitie hera ma ok mar wuondruok, yes. hera ma ok mar lak, to en hera maduogo chuny. Mm. Muma wacho ni kabedowa kuom Kristo nyalo kelonwa magi mm. kata kata abedi achiel kuom roho duong' odog ne Yesu, bedi achiel kuom chuny mm. wadwa George, bedi achiel kuom chuny ma kata koro an mana sembo kucha to chunywa ni mana kamoro achiel. Mm. Duong' odog ne Yesu. Amen. Kata koro in mana seme to chunywa obedo mana gimoro achiel. To kata mana un ma un ka. Ka dada cha nyauran cha ni loka cha to dada ma mawuok bar kalare cha ni kalare to chunygi obet e gimoro achiel ma kama entie oneno mana wadgi. Koneno wadgi ok odwa nodhiyo. Gima tin ma en go loso gi chamo kamoro achiel. Duong' odog ne Yesu. Paulo wachonwa Ni kabedowa kuom Kristo nyalo kelo magi. Yes. Uh -huh. Kata ng'uono kod, kod miwafu. Aduong' odog ne Yesu. Amen. Ng'uono gi miwafu, ng'uono. Yes. Hallelujah. Amen. Ng'uono ma kata kiyudo ka wadu otedo mana lot ema uchamo kode. To kata kiyudo ka wadu ode opange ga kite emopedhe kitembni e kombe ma ji obetie mm. to kidhi go mbaka kama chielo mm. duong' odog ne Yesu. Chuny mar ng'uono mm. ma kata ka ng'ato obiro iri ni arem kama ti idonjo ti ichiwone ing'e ni ng'uono duong' odog ne Yesu inyuolo kod hera yes. to ng'uono kelo chiwo mm. to chiwo kelo gweth mm. bedo jahera to hero mi ibedo jang'uono mm. ae ng'uono kelo kuomi chuny mar chiwo yes. to chiwono keloni gweth mm. kelo gweth e ofukoni, kelo gweth e kothi. Mm. Yesu pake. Koro kabedo kuom Kristo nyalo kelo magi to kara to kara Beduru gi paro achiel. Beduru gi paro achiel. Kod hera achiel. Beduru kod hera achiel. Kod chuny achiel. Beduru kod chuny achiel. Mondo umi chunya. Mondo umi chunya opong' kod mor kama ne antie. Yes. A Yesu paki. Beduru gi paro achiel, beduru gi chuny achiel. Yes. Mondo kanisa uni odongi. Kamano. Aduong' odog ne Yesu. Amen. Mondo mi umi chunya opong' kod mor. Kapo ni wach Nyasaye moketwa ka yes. nyalo kelonwa hoch, nyalo kelo hera maduogo chuny, mm. nyalo kelonwa uh, ng'wono kod miwafu yes. to kara wabeduru achiel wabeduru achiel mondo watine Nyasaye. Aduong' dog ne Yesu. Wabedi achiel ma kata wawuotho gi tiendwa. Yeah. Wabedi achiel ma ka nyawadu tuo to un duto te uchomo kanyo. Kamano. Duong' dog ne Yesu. Giri bedo mar wadu. Gira bedo